Croeso i Glwb Rygbi. Os ydych chi'n chwilio am y diweddara o Super Rygbi Cymru a Phencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru, rydych chi yn y lle iawn. Dyma beth sydd i ddod ar eich cyfer. Ar ôl colli yn erbyn Glynebwy yn rownd agoriadol Super Rygbi Cymru, Roedd Aberafan yn croesawu Cwins Caerfyrddin i faes y Talbot Athletic. Gewn ni'r gorau o weddill y gynghrair yn cynnwys Pen-y-bont yn erbyn Pont-y-pŵl, Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Llanymddyfri ac Abertawe yn erbyn Casnewydd. Dechreuodd Pencampwriaeth yr Ysgolion a Cholegau yr wythnos yma. Uchafbwyntiau i ddod o Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent yn erbyn Ysgol Ystalavera. Dewn ni â'r diweddarau i chi hefyd o weddill y gynghrair. Os dyw hynny ddim yn ddigon, gewn ni'r newyddion o gystadleuaeth ysgolion a cholegau y merched hefyd. Ond fe ddechreuon ni yma ar Barc yr Adfe, lle roedd Caerdydd yn croesawu Glyn Ebwy yn Super Rugby Cymru. English language commentary is available with Dave Rogers and Steph Hughes. Ifan Phillips a Rhys ap Williams sydd gyda chi yn y Gymraeg.
Dyma i chi'r hyrddiad nawr yn dod o Gaerdydd. Mae'n edrych. Da dim ond un peth sy'n mynd i ddigwydd mynd hyn a cais yw i. Ond mae rhaid i nhw weithio hyd Evan Daniel yn bryn, ond mae fe'n croesi cais haeddiannol i Gerdydd. Mae nhw wedi reoli'r elfen yna o'r gêm yn sicr. Evan Daniel sy'n croesi am gais cyntaf y gêm i Gaerdydd. Ond lain lan i Gaerdydd. Dyma nhw'n dod. Symudiad yng nghanol ca yr eilydd, Jason Harris. Gynt o rygbi Caerdydd a Caeredin wrth gwrs, y gŵr o Gyfyrddin. Goodchild yn ffindo Dewi Cross. Cross o mewn mas. Troi, tirio. A mae'r cais yn sefyll i Dewi Cross. Ail gais o'r tymor.
A symudiad Pert gan gan Gaerdydd, na phas gan Goodchild yn sythu'r cefn o'r wedyn. Dewi Cross gyda'r cyflymdra a ni wedi gweld e tro ar ôl tro yn y lliwiau glas a du na yn sgoro i Gaerdydd.
Cyfle i Linebwy, cyfre gwirioneddol fan hyn. Ieuan Morris yn edrych am gais arall yn erbyn Caerdydd. Pawb yn cyrraedd mewn i'r sgarmes symudol yma. Y captain, Ethan Phillips yna. Mae ar lawr, mae'r law mas. Morris yn torri, trial mynd rown y cornel. y bel yno. Braidd yn uchel yn ardal y dacl. Modd le neu bwy o man a fantes yn cael ei chwarae unwaith yn rhagor. Keep going, back foot. Gwrth daron ardal dacl yn ddigyfaddawd. Y bel yno unwaith yn rhagor. Mewn yr ochr, na, Sean Parry yn codi yn mynd. Rhyw fetr yn Bryn Mal yn ebwy nawr. Cymru di cyfleuon. Oedd captain y clwb, Joe Franchi, yn gweud bod rhaid i nhw wneud. Eisiau pwyntio nawr, mae'r bel ar y llinell, ond ni mai! Mae'r cais yn sefyll. Ieuan Morris yw na, fi'n nabod y gwyneb na, y bachwr.
Behind the ball. Take them back. Retreat, retreat, retreat!
Gic yn un hir. Gwrthymosod mae Tom Rice am wneud. Dangos i gyflymdra ar y tu fas, dangos i ddwylo. O, mae fe yn nawr! Thomas, y bel i Dewi Cross! Wa! Cyflymdra ni wedi sôn amdano. Paid a tynnu cyhyr. O, mae Dewi Cross yn croesi am ail gais am ymateb gan Gaerdydd. Tom Rice yn gweud, gaf i gael cyfle, gaf i gael yn ddwylo ar y bel a mynd ar y tu allan, yn tynnu'r asgellwr, yn gael i ddwylo'n rhydd. Josh Thomas wrth ei ochr e, a wedyn yn gweld Dewi Cross ar y tu allan, yn rhoi'r bel iddo'n gynnar, a ni'n gwybod y gweddill. Dewi Cross gyda'r cyflymdra, ond yn gael i dwylo'n rhydd. Tom Rice yn mynd dros y llinell fantes, yn mynd tu ôl ar amddiffyn. A Dewi Cross yn neud y gweddill.
Lain Glyn ei bwywi. Meddiant yn lan. Franchi'n trio cael ei ddwylo ar y bel, ond wedi llwyddo wneud. Na, ni dim to. O, oh, mae pentwr o gyrff. A mae'r pentwr yna dros y llinell gais. Cais i Lyn ei bwy. Pwy sy'n ar y gweilod? Wel, mae doi o'n yna. Pwy yw'r olaf i godi? Gwedwch chi wrtha i, Wel, Lewis Young yw'r olaf i godi, ife fe oedd â'r bêl? Dwi ddim yn siŵr, ond geiffe'r cais. Dyma i chi foment enfawr yn y gêm. Morgan Williams oedd hwnna'n cario. Lloyd, dymu, o, yn dadlwytho, o! Yn gorfodi'r bas, ond, ond. Pwy sy'n cael carden felen? O! Di hwnna wedi mynd mlaen o fel awr mynd nôl, dwi'n meddwl captain Cyrdydd, Sean Moore. O, dim byd lot yn bod ar hwnna, sa'n credu. O, dwi'n agatuno y tyn Harris. Set!
Cicos i Gaerdydd yn y sgrym. Braidd yn angredadwy bod hwnna wedi digwydd. Wel, mae'r ail hanner wedi bod llawer gwell o ran drama a safon. Bowen, oedd i wedi torri trwyddo, oedd i'r cymorth ar ei ysgwyd e. Nari, Williams, Hyd, ochr gamu. O, dyw e'n cario'r holl ffordd! Mae yno! Pwyll piau nawr! Os na gais yn dod! Os ma fe! Joe Goodchild yn cau pen y mwdwl fel nath e ym Mae Colwyn yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru gyda'r gair olaf a ma'r gair olaf yma, y cais yma yn dod â dou bwynt bonws i Gaerdydd. Pedwar cais yn ennill o fwy neu pymtheg na mwy o bwyntiau y sgôr terfynol, Caerdydd 29, Glyn Ebwy 20.
Bles iawn 'da'r perfformiad. Oedd e... o'n i'n gwybod yym bod yy Glyn Ebwy yn dod lawr bo' bo' gêm dynn 'da nhw yy mynd rownd y cornel gyda bois mawr fel fel yy gwelwch chi yno ond yy fi'n meddwl bois yy 'di ffrynto lan yn dda. Yym. jyst uh, ymateb gyda be, be nhw wedi dod nôl. Um, so ie, yeah, performiad da gyda'r boys. A ti'n edrych fel ti'n chwarae lot o hyder mas na. Faint uh, ti'n edrych mlaen i gwylio a cadw datblygu yn, yn y lig hyn? Wel, mae fe yma i, i pobl fel ifanc. Um, felly, os, os fi'n gallu chwarae mor gymaint o fi'n gallu, sy'n so, so neb yn gallu cwyno wedyn. Thought in the second half we had our uh, chances, couple of penalties. A couple of unforced errors probably cost us in the end, to be fair. I couldn't fault our guys' effort, it probably just a bit of accuracy and uh, decision making. Llongychiadau, be nath dy blesiau di fwyaf o'r um, perfformiad yna? Just cadw yn y gym, really.
Uh, disgybleth ni ddim mor dda nhw byn ni moyn, ond uh, dydyn ni trwyddo. Uh, gwrdd, uh, just i cadw bois, i cadw fynd trwy gydol y gêm a cael y chwech pwynt na yn y diwedd. Joe Goodchild felly yn selio'r ail bwynt bonws i Gaerdydd. Galle fod yn hanfodol, Ifan, a dyn rhywbeth sy'n cefnogi y reol newydd yma? Ond bendant, galle'r cais ola yna bod yn uh, hynod o bwysig i, i Gyrdydd yn wedig yn dod falle i, i diwedd y tymor pam mae po, well, mae pob pwynt yn mynd i, mynd i cyfri ond, ond yn sicr uh, fi'n credu mae fe'n rhywbeth beth uh, positif iawn, achos fel wnaethon ni weld wna gallu Gyrdydd di wario gallu, gallu mynd yn gêm eitha um, boring falle'n dyn a cadw bethau'n dyn, ond nhw wedi penderfynu mynd am y gais, felly mae fi'n credu bod gael y pwynt na yn, yn, yn meddwl meddylfryd y chwaraewyr i, i treial wario tan yr 80 munud. Mae gymaint nawr, Steph, o ganolwyr ifanc addawol yng Nghymru ar draws bob rhanbarth, a Yn seiliedig ar berfformiad heno, mae Steffan Emmanuel wedi ychwanegu ei enw i'r drafodaeth. Ydy, o'n i'n meddwl oedd e'n arbennig heno, jyst y ffordd aeth e at y gêm fel chwaraewr sy'n ddeunaw, yr hyder oedd gyda fe, bob ochr i'r bêl, felly yn edrych ymlaen i gweld gobeithio fe'n chwarae'n gyson yn y pencampwriaeth eleni. Reit, at ein gêm nesa. Fe gurodd Cwins Caerfyrddin Abertawe yn yr wythnos gynta. Roedden nhw yn Aberafan i wynebu'r dewiniad yn rownd 2.
Caerfyrddin yn ymosod yn gynnar. Rhodri Davies yn chwipio allan. Patrymau yn cael ei gweu yng nghanol cae. Iori Badham oddi ar yr asgell. Y blaenwyr yn cario'n gry. Josh Helps yn cael ei atal yn brin. Be yn cael ei arafu rhyw fymryn. Yr bachwr yna. Yn dal i fynd, dal i bwmpio'r coesau, mae Lewis Morgan yn ryfeddol, wedi sgorio. Y tafliad yn gywir gan Morgan, y sgarmes yn codi stêm, colli siap, ond mae Morgan wedi sleifio drosodd ar yr ochr dywyll. Aberafan yn y glas, angen ymateb wedi Ildio dau, y Cwins yn dych i chwarae rhydd ond i cael ei rhyngipio gan y mewnwr Liam Seward. Cyfle i bwyllo i Aberafan. Y dyfarnwr i weld yr oed i fraich allan am eiliad. Aberafan gorau twrio amdano y bel, dyma hi'n cael ei ryddhau. Bel yn cael ei chwipio allan at yr wythwr Ashton Evans. Yn cael ei ddal. Dau dri o'r Cwins o'i amgylch o. Del Nevo, y gic dros y top, lle mae hon am gyrraedd, lle mae am adlamu yn garedig i Gwilym Evans, a Brafan wedi ymateb. Y gic lawr y cae ddim yn fwyaf golygus erioed, yn gwahodd yr wythwr Ashton Evans i gario'n ôl lawr ganol y cae. Seward, edrych i'r chwith, defnyddio'r blaenwyr unwaith eto i drio Sugno amddiffyn y cwins yn gyllach. Aberafan roi lled arni hi am wedi darfanfod y gwagle allan yn llydan. Digon o niferoedd yna, torri'n ôl tu fewn, mae'r asgellwr Lewis Jenkins am fynd yr holl ffordd. Arbennig o dda gan y gŵr ifanc. Y Cwins yn goramddiffyn yn dyfn am glirio lawr y cae. Hon awdiodd oddi ar di allan y droed i weld. Cyfle i wrth ymosod rwan i Aberafan. Eto maen nhw'n torri'r dacl gynta. Allan at Lewis Jenkins. Rhy hawdd i'r asgellwr. Neb yn gallu taclo Del Nevo. Y cloc yn goch, cyfle ola y Quins i ddwyn y fuddugoliaeth. Nhw'n troi at y blaenwyr ysgarmes sy'n mudo, sydd eisioes 'di bod yn effeithiol, eisioes wedi croesi am gais. Cyfle arall, mae'n agosáu nhw drosodd, mae wedi colli hi yn anhygoel, di llithro allan o'i afael o. Quins yn methu Aberafan yn fuddugol.

in that um, probably around 60 minutes, they would have killed the game and they would have given us two bonus points. So, but that's, that's, that affords us a lot of learning, you know, how we manage the game in those areas. It was a lot better than Ebu Vale last week, um, but we'll get better as the season goes on on that. Roedd yna dair gêm arall yn Super Rugby Cymru ddydd Sadwr, yn dyma be ddigwyddodd ar draws y wlad. Casnewydd ath ar y blaen yn Abertawe gyda Carwyn Penny yn torri'r llinell a Josh Reid yn croesi roi nhw ar ben ffordd. Ond roedd Abertawe yma i chware. Maswr Josh Phillips, newydd gael ei arwyddo o Bontypridd yn darganfod bwlch ac yn mynd amdani. Chwarae da o Callum Carson a Harry Houston yn rhoi Callum Dodd yn y gornel. Abertawe yn arwen ar yr egwyl ugain i saith. Ond fe nath Casnewydd daro nôl yn yr ail hanner, ceisiau o Joe Peard, Carwyn Penny, Jack Lloyd a hwn o Wade Langley yn y funud ola i ennill y gêm. Aeth Llanymddyfri i Fae Colwyn i wynebu RGC. Adam Warren yn croesi i roi pencampwyr uwch gyngred y llynedd ar y blaen. Ond ciciau cosb o Billy McBride a hwn o'r blaenwr Dan Owen yn rhoi RGC ar y blaen o 13 i ddeg ar yr egwyl. Fe estynnodd y mewnwr Conor Dever flaenoriaeth cyn i Billy McBride groesi 15 pwynt i'r maswr wrth i RGC gipio'r fuddugoliaeth, 28 i 23. Mae lot o sôn 'di bod am Ben-y-bont fel tîm i wylio eleni. Wythwr Jordan Collier yn croesi yn yr ail funud i roi'r momentwm iddyn nhw yn erbyn Pontypôl. Ychwanegodd Ed hawl un arall i'r tîm adre. Sam Scarfe a Mike Herbert yn sgorio i Bontepŵl cyn i ddwylo medrus Huw Anderson roi Ioan Duggan dros y gwyn galch i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Ond Pen-y-bont oedd yn arwen yn y munudau ola', cyn i Pat Lewis dorri trwyddo i gipio'r fuddugoliaeth i Bont-y-pŵl. Pawb felly wedi chware dwy gêm yr un, ond Casnewydd a Chardydd sy'n arwen y ffordd. Cofiwch am y tro cyntaf eleni pwynt bonws am fuddugoliaeth o bymtheg pwynt a mwy, ac Abertawe a Phen-y-bont sy dal heb ennill. Dyna ni, eich fix o Super Rygbi Cymru am yr wythnos hon, ond mae 'na ddigon i ddod ar S4C. Fe fyddwn ni gyda chi'n fyw nos Iau o Aberafan wrth iddyn nhw groesawu Casnewydd, ac fe fydd uchafbwyntiau o Super Rugby Cymru a Phencampwriaeth yr Ysgolion a Cholegau yn ôl nos Fawrth nesa. Ac yn sôn am yr Ysgolion a Cholegau.
Mae'r Pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru nôl.
16 tîm. Yn freuddwyd.
O chwarae yn y Stadiwm y Principality. Pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. We were the champions last year.
Pencampwyr eleni yw Coleg Llanymddyfri!
Ond mae'n tymor newydd. A gall unrhyw beth digwydd. Welwn ni chi ar y cais.
Croesawodd Ysgol Glan Taf Coleg y Cymoedd i Barc yr Arfe wrth i'r ddau anelu ddechrau'r tymor gyda buddugoliaeth. Draw at ein timau sylwebu.
Glan Taf, doi yn erbyn un. Tŵr bwlch, opsiynau tu fas a tu fewn. Dim lot o opsiynau nawr, Joseph Jones, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais, ond yw'n torri tacl, ond i ma fe! Yn dechrau'r tymor newydd fel nath e orffen y tymor diwetha yn croesi am gais hyfryd. Mae hwnna'n gais gwych yn syth o'r ail ddechrau. Joseph Jones yn neud yn wyrthiol fyna, jest i mynd ar y tu allan. Aros ar ei drad, yn gael y bel yn gynnar, trosglwyddo'r bel i'r llaw chwith, i'r fraich chwith na, i ddefnyddio'r llaw dde na, i roi y fraich at yr, y cefnwr a mynd dros am y cais.
O, rhyngipia! Joseph Jones o dan y pist. Di darllen honna yn berffeth. Ail gais i Glan Taf, ail gais i Joseph Jones. Mae ffili stopo sgori. O, cais gwych arall gan Joseph Jones, ond tro hyn, cais unigol, gwych gan yr esgellwr.
Bailey Cuts yn torri unwaith yn ragor. Yn byd yn bod ar y dacl yna. Yn yr eilydd o brop. Ia, Sue oedd hwnna, ond glan taf yn ffindo bylchau nawr. Dwylo da hefyd. Adams yw hwn, y bas mas yn llydan, os na hat-trick i Jones! Os ma fe! Wel, wel, wel, dwi e ddim yn gallu stopi sgori ceisiau y gŵr yma, Joseph Jones. ysgoloriaeth gyda fe gyda rygbi Caerdydd a heno yn fyw i ni'n gweld pam mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais. Codi o'r bôn o dan bwysau. Mae Desi yn neud. Mae'r cymoedd o dan bwysau. Eto'n penderfynu cario. Trial creu bach o ongl i gicio. Sam Price O bosib, bydd yn gorfod wneud hynny. Na, mae tro'r chwyth gan Wyatt. Ond dyma Kinsey. Agor i lan i Joseph Jones. Pair y paso, Joseph. Just cer amdani. Ar y tu fas, torri dacl gynta. O, ar bel hyfryd, nôl ar y tu fewn. Cais gwych. Joseph Jones yn creu y tro yma, yn creu i'w faswr Lloyd Lucas. Cais pwynt bonus yw hwnna. O, Lloyd Lucas gyda'r llinell cynorthwyol gwych na. Falle yn, yn tybio bod Joseph Jones yn mynd i mynd ar y tu allan a gael y gwagle na. A mae Joseph Jones yn disgwyl fel chwaraewr eitha cyflawn ar hyn o bryd. Cymoedd dal i drial, dal i chwarae rygbi. Fi'n mynd i atgoffo Ifan Phillips bod e'n goffo dewis seren y gêm. Bylchiad hyfryd, ochr gambi'n hyfryd. Mae'r asgellwr yn mynd, we, pyn o decu. Jack pyn o decu, dwi e ddim wedi cael y bel. Un cyfle mae wedi cael, a mae wedi cymryd e. Cais unigol gwych i'r gŵr yna ac i golwg y cymoedd. Wel, mae yna gyfle am gais arall cael ei ddodi ar y llawr llew gwyn. Fe'n llwyddo cael y bel yn ôl. Odi Glantaf yn gallu gweitho'r bel yn llydan neu os dim eisiau nhw wneud, pwy sy'n codi ola? Dwi'n meddwl taw Owain Hall sy'n wneud. Cario nawr, mae Parcell yn wneud. Pawb yn cael gêm bellach, bob eilydd ar y cae. O, nawr te, bwlch yn agor i Tein Jones. Ail gais. Wel, se hwnna wedi digwydd rhyw naw munud yn ôl, falle byddai'r gêm yn edrych yn wahanol. Ond ail gais i Goleg y Cymoedd hwnna'n dod i'r asgellwr sy bellach yn fewnwr Tein Jones.
Tein Jones yn gweld y gwagle a wneud digon i mynd dros am y cais.
Yn y frwydr o fewn y rhanbarth, Glan Taf a Thahi yn erbyn y Cymoedd o 36 i ugen.
Fe ymestynnodd yr Eglwys Newydd groeso cynnes i Goleg Llandrillo i'r brif ddinas, ond gadael y waglau wnaeth y gogleddwyr. Hwn yn un o ddau gais gan Salem Kyambi, gyda'r Eglwys Newydd yn sgorio chwe gyd mewn buddugoliaeth o beri'r chwech i ddeg. Teithiodd Coleg Caerdydd a'r Fro i Goleg Llanymddyfri, Pencampwyr, tymor dwytha. A'r crysau gwyn oedd yn fuddugol unwaith eto. Cic Owen Griffiths yn adlamu yn garedig i ddwylo Tomos Williams, Yr asgellwr a rasio dan y pyst am un o'i ddau gais o. Llanymddyfri 32, Caerdydd a'r Fro 19. Yn hanesyddol, mae Coleg Sir Gâr wedi bod yn un o'r cryfa yn y gystadleuaeth, ac mae'n edrych yn debyg byddan nhw'n gry eto eleni yn dilyn cychwyn arbennig. Siôn Jones yn derbyn cic ei hun er mwyn sgorio ei ail mewn buddugoliaeth o 40 i 21. Mae'r eglwys newydd, Sir Gâr, Glan Taf a Llan yn Ddyfri i gyd yn seilio pwyntiau llawn yn y rownd agoriadol o'r gystadleuaeth. Ond digon o amser, gyda chwech rownd yn weddill, i geisio thorri i mewn i'r pedwar uchaf ar y rowndiau terfynol.
Roedd yna pedair gêm hefyd yn Adran B. Nawr, fe syrthiodd Coleg Gwent allan o Adran A ar ôl dymor siomedig y flwyddyn diwetha'. Ysgol Ystalyfera oedd yn ymweld ag Ystrad Mynach. Sgrym Coleg Gwent. Kai Wardman yn bwydo, ond maen nhw wedi colli'r bel yn cael ei ddwyn gan Yslfera lawr yr ochr dywyll a'r gic gan Cian Evans yn bownsio'n garedig i Tristan Williams. Fe'n casglu ac yn bwydo i Aled Evans am y cais cynta. Ac Yslfera y cynta i sgorio. Rhac cloi i Coleg Gwent. Lucy ar momentum. Wayne Thomas y blaen ysgellwr yn ei chanol. Wardman unwaith eto'n gwythio'r bel nôl i'r canol yn rheoli'r gêm ar hyn o bryd. Ti yn hôl y bachwr yn cefnogi'n wych a phwy oedd na unwaith eto yn ei chanol i Kai Wardman. 5 pwynt iddo fe. Dim neidio yn y llinell mae symudiad sydd wedi baratoi yn amlwg. A mewn i'r sgarmes symudol. Pwy sy'n ar bel na? Ni'n lli gweld ti yn hôl yn rheoli y chwaraewyr. A fe sy'n hawlio'r cais, yr ail gais i'r tîm adre. Sgrym i Yslefera. Mae angen pwyntiau arnyn nhw os i ddal gafel ar y gêm hon. Y gic gan Morgan Penhale. Alfie Selby yn gwyro, yn casglu fe'n gelfydd ac yn gweld y cefnwr Ashton Crook. Mae dyfer coese i gyrraedd y gwyn galch. Dau bwynt sydd yn ddi a chi teimlo bod hyder y Sylfera yn codi. Hefyd hyder y gŵr yma, yr wythwr yma, Ellis Cox. Mae fe'n pweru drwyddo, sdim gobeth na Charlie Ferris. A dyma i chi gais unigol, bydd Cox a'i ffrindiau yn cofio am sbel. Gwent reit ar y llinell. A Lewis Robinson Blanche yn cwmpo drosodd am y trydydd cais. Hwn yn ôl ar y blaen. Cerig Smith yn casglu'n daclus mewn i'r sgarme symudol. Maen nhw'n chwilio am y llinell neu maen nhw'n chwilio am y pwynt bonus a'r cais. Oedden nhw am gael ei gwobrwyo. Odyn maen nhw Chester Creal sy'n mynd â hi a Coleg Gwent sy'n mynd â hi yn y gêm hon.
Shane Williams sydd wrth y llyw yn Ysgol Dyffryn Aman y dyddi yma ac fe ddechreuodd i yrfa newydd drwy guro Coleg Sir Benfro. Y cais yma gan Osian Herbert yn un o'i bar wrth i'r tîm ennill o 24 i 5. Carlamodd Coleg Pen-y-bont i ffwrdd gyda'r holl bwyntiau yn erbyn Colegau Castell-nedd Port Talbot. Ac sôn am redeg, cais unigol anhygoel gan y cefnwr Theo Hutchinson, un o ddeg cais y tîm, sgôr terfynol 64, 19. Sgoriodd Ysgol Uwchradd Casnewydd pump cais wrth guro Coleg Crist. Gwaith traeth slic Noah Morgan yn ei ddanfon drosodd am ei gynta' o ddau. Sgôr terfynol, Casnewydd 31, Coleg Crist wyth. Dyffryn Aman, Casnewydd, Pen-y-bont a Choleg Gwent yn cipio pump pwynt llawn, ond oherwydd y system pwyntia' ffactor, ble mae'r pwyntiau wedi sgorio yn cael eu rhannu gyda'r pwyntiau wedi ildio, Dyffryn Aman sy'n arwain y ffordd.
Dechreuodd Cystadleuaeth y Merched wythnos yma gyda chwech tîm yn cymryd rhan, a dyma be ddigwyddodd. Roedd Coleg Gwent yn fuddugwyr cyfforddus ar ôl ymweld â Choleg Sir Gâr. Y tîm gorllewinol yn methu â deg a rhoi pwyntiau ar y sgôr-fwrdd, a dyma i chi cefnwr Katie Johnson gydag un o'i thri chais ar y diwrnod. Y sgôr, saith a chwech i ddim. Coleg y Cymoedd Groesawodd Coleg Llanymddyfri i Heol Sardis. Dwylo da yr olwyr a'r blaenwyr yn rhoi'r maswr, Megan Jones, dros y llinell am eu cais cynta', 34, 22, i'r tîm cartre'. Enillodd hanes Coleg Llandrillo yn erbyn Coleg Caerdydd a Fro. Cefnwr a'r chwaraewr rhyngwladol dan 18, Saran Jones, yn sgorio ei hail gais fan hyn wrth gipio'r fuddugoliaeth o 65 i 21.
Dyma beth sydd i ddod dros y penwythnos. Dydd Sadwrn am bump o'r gloch mae cyfle i'w weld Caernarfon yn herio Cei Connah cyn bod y Gweilch yn croesawu'r Stormers i Abertawe. Ar ôl hynny cyfle i ail weld y Scarlets yn erbyn Caerdydd am gwarter i ddeg ar S4C. A wedyn dydd Sul yn yr adran Genero, Wrecsam sy'n herio Abertawe. Dyna ni, fe welwn ni chi nos Iau yn fyw o Aberafan wrth i Gasnewydd ymweld â'r Talbot Athletic. Diolch am eich cwmni, tan hynny, hwyl fawr.